Jude cakuat biahmaisa, caṭialtu Jude, cakuatmi zumtu, caṭial kum AD. sawmruk le sarih in sawmriat. Jude cakuat tuanbia le sining cu Peter kuat hnih he aa khat. Sihmanhsehlaw hi lio caan ah hin Pathian zei i a rel lomi hna cheukhat cu Khrihfabu chungah an rak lut diam cang. Delkhat cang dih i zumtu hna lakah khua an sa. Asinain cuti i thil ṭihnung an lak i a um hmanh cu zumtu nih an rak hngal kho lo. Asinain Jew nih cun zumtu hna sinah khulrang tein cakuat ṭial a herh kha a rak hmuh. Kan rak co ciomi khamhnak kong kha ṭial aa tim nain Khrihfabu sining nih a herh tuk caah cu tlangtar cu ngolta in a herh ning zohtu in a ṭial. Dal khat a cang thum. A cakuat ṭialnak ah Peter cakuat pahnihnak a hman caah Kuathnih Peter nu AD sawmruk le sarih le sawmriat karah a ṭialmi a si. Ca a kuatmi hna hi zumtu an si, dal khat, caang khat, ti hlei in a fianter hlei lo. Jews cu Jesuh nau cheu a si nain Jesuh Khrih salpa ti lawngin aa chim. A unau James zong kha Jesuh nau cheu ṭhiamṭhiam a si. Mary nih Jesuh a hrin hnuah Josef he tefa an run hrin len hna. Mark dalruk caang thum. Jesuh rian a ṭuanka hrawngah cun a naule nih an rak zum duh lo. John dal sarih caang thum in caang riat. Sihmanhsehlaw Khrih thawhṭhan hnu tlawmpal ah cun an zumh i Jerusalem ah an rak um. Cuticun Jew cu thawngṭha chim in khualtlawngmi ah a hung cang. Kuatkhat kawring dal kua caang nga. Jesuh nih Khrihfabu a chanhmi biatak pum zumhnak kilven awkah Jew nih zumtu kha fakpi in tha a pek hna. Biakchawnhnak a ṭial hnuah Khualrang tein zumhnak kilven a herh ning le Pathian zei i a rel lomi cawnpiaktu hmaan lonak an lak i khua an sak venak kongah ralrinnak a pek hna. Dal khat, caang thum, caang li. Pathian nih bia a ceih te hna lainak kong fehternak ah Biakam Hlung chungin tahchunhnak pathum a pek hna. Dal khat caang nga in caang sarih. Zumhnak kilven a herhnak ruangah a theihter ṭhan hna. Pathian zei ah a rel lomi hna fihnung le Pathian nih sual a phawt hrimhrim hna lainak kong zong kha a langhter. Dalkhat caangriat in caanghlei-ruk. Hi raldohnak i zumtu nih kan ngeihmi rian zong kha a hmuhsak hna. Dalkhat caanghlei sarih, caang kul le caang thum. Cucaah zumtu i kan rian biapi cu Apostle hna bia i cinken. Pathian dawtnak chung i um le Pathian zei i a rel lomi hna nih an hrawhmi hna va khamh hi an si. Cuticun Jude nih a cakuat cu Pathian zei i a rel lomi hna kut chungin Zumtu hna a chuahtu Pathian thangṭhatnak in a donghter. Dal khat, caang kul le caang li, caang kul le caang nga. Pathian lawnglawng hi amah zei i a rel lomi hna kut chung i kan tlak sual nakhnga lo a kan kilveng khotu cu a si. Amah lawng nih A sunparnak hmaiah soisel awk um loin a liannganmi lunglawmhnak he a kan chanh khawh. Dal khat, caang kul le caang li. Dal khatnak, biakchawnhnak, Jesuh Khrih sal le Jeim unau keimah Jude nih Pa Pathian nih a kawhmi le a thleidan i Jesuh Khrih ah him tein a kilvenmi hna biakchawnhnak ca kan kuat hna. Zaangfahnak, daihnak le dawtnak cu nan cungah karh chinchin ko seh. Pathian zei a rel lomi hna ralrin peknak. Ka dawt le hna, kan rak co ciomi khamhnak kong kha nan sinah rak ṭial ding kaa ngaih tuk lioah mithiang hna sinah voikhat ah zalak in pekmi zumhnak tu kha biatak tein nan rak dirkamnak lai forhfialnak caṭial tu kha a herh deuh in ka hmuh ṭhan. Zeicahtiah nan lakah Pathian zei i a rel lomi Pathian velngeihnak kha hawrduhcuainak in a thlengmi, amah lawng Bawi le Pathian a simi kan Bawipa Jesuh Khrih a hlawmi hna kha nan lakah nan hngalh loin an i cawh. Cu bantuk mi hna cu sualphawt dingin a hlanliopi khan chingchiah an rak si cang. Cucaah nan hngalh cangmi a si ko nain Bawipa nih Izipt ram chungin a chuah hna hnuah a zum lomi paoh cu a hrawh ṭhan dih hna ti kha hngalhter ṭhan kan duh hna. Cun anmah le an nawlngaihnak chungte ah um duh loin an umnak hmun a chuahtakmi vanmi hna kha a liannganmi biaceihnak ni caah Zungzal cikcin in muihnak chungah Pathian nih a zuah ko hna. Cun Sodom le Gomorrah khua le a pawngkam i a ummi khuami hna zong nih anmah bantuk cun nupa sualnak kha an tuah i hawi ningkel lo tiang hmanh in an tuah caah annih cu zungzal mei in hrem dingmi hna i zohchunh awk caah a tuah hna. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in hi fihnung mangmanhtu hna zong nih an taksa cu an thurhhnawmhter. Nawlngeihnak kha zei ah an rel lo i a liannganmi hna kha an thangchiat hna. Sihmanhsehlaw vanmi ngan bik Mikael hmanh nih khan Moses ruak kuangah diabol he bia an el tikah sersannak bia in sual a phaw ngam lo. Bawipa nih aan sik ti tu in a ti. Asinain hi mi hna nih cun an hngalh lomi thil paoh kha an thangchiat i ruahnak ngei lo saram bantukin an i chuahpimi hngalhnak tu kha anmah rawhnak ah an hman hna. An caah ṭihnung a va si dah! Zeicahtiah gai lam an zul, laksawng an duh caah Hakko ngaiin Baalam pialnak lam leiah an kal i Korah nawlngaih lonak ah khan an thi. Dawtnak rawl nan dumṭi tikah annih cu anmah zawn lawng an i ruat i ningzak loin an ei an din caah dawtnak rawl kho ah hmunthur bantukah an cang. Annih cu ruah ti keng lo thli nih a choih menmi minmei, a car i thei a tlai lomi thingkung, voihnih tiang a thi i a hram in an phukmi thingkung, anmah ningzahnak buanbara aa tuahmi rili tilet le a zungzal in a thukmi muihnak zuahpiakmi, Lam a pialmi arfi hna bantuk an si. Adam chan thawkin chan sarih pa Enok nih hi mi hna kong ah hitihin a rak phuan cang: Zohhmanh, Bawipa cu rel cawk lo a mithiang hna he Pathian zei ah rel lomi hna nih Pathian zeirel lonak in an tuahsernak vialte hna le Pathian zei ah a rel lomi misual hna nih amah ralchanh in an chimmi bia vialte kha hngalhter in le an biaceih awkah a ra lai, tiah a ti. Hi mi hna cu miphung zai, mitlok ciar an si. An pumsa duhnak in an nung i an ka in porhlawtnak bia puampuam an chim. Anmah hlawknak ding ca lawngah midang kha an fak hna. Pathian dawtnak cungah um zungzal. Sihmanhsehlaw ka dawt le hna, Kan Bawipa Jesuh Khrih i apostle hna nih caan hmanung bik ahcun Pathian zeirel loin anmah pumsa duhnak in a nungmi mi nihsawhtu hna an chuak lai tiah a hlanah an rak in chimh cangmi hna bia kha philh hlah u. Hi mi hna cu an pumsa duhnak in an nung i ṭhatnak a chuahpitu thlarau ngei lomi an si. Sihmanhsehlaw ka dawt le hna, nannih tu cu a thiang bikmi zumhnak chungah khan nanmah tein i sa chin ko u. Thlarau thiangin thla cam u. Pathian dawtnak chungah cun nanmah tein um u law zungzal nunnak ah aan hruaitu hna kan Bawipa Jesuh Khrih zaangfahnak kha hngak ko u. Thleidan thiamnak ngei u law mi zeimaw cungah cun zaangfahnak ngei ko u. Sihmanhsehlaw ṭihphan buin midang kha khamh hna u law mei chung khan chuah hna u. Asinain pumsa duhnak nih a thurhnawmmi thilpuan tu kha cu va hua ko hna u. Tluril lo tein an kilvengtu le a sunparnak hmaiah soisel awk um loin a liannganmi lunglawmhnak he aan pechan khotu hna le amah lawng a fimmi Pathian kan khamhtu cungah Sunparnak le lianngannak, nawlngeihnak le ṭhawnnak cu atu le a zungzal in um ko seh. Amen.